Salam mähriban adamlar. Syrly utimiziň bu gezekki sanynda Pakistanly 23 ýaşly ýaşajyk bir gyzyň ýeten derejesini size gürrüň bermekçi. Malala Yusafzai 1997-nji ýylyň 12-nji iýulynda Pakistanyň Swat jülgesinde doglan we ol Gyz çagalaryň ylym-bilim almaklygy üçin aýaga galan ilkinji ýaş gyzlaryň biridir. Ol kiçilikden okamaklygy, ýazmaklygy örän gowy görýär. We bilýän bolsaňyz, käbir ýurtlarda maşgalada gyz çaga dünýä inse, kän halanmaýan eken. Şol sanda ol ýurtlaryň içine Pakistan hem degişlidir. Ýöne haçan-da Malala dünýä inende, onuň maşgalasy örän begenýär Onuň kakasy şahyr we hususy bir mekdebiň eýesi bolup, gyzynyň ylym-bilim almaklygy üçin elinden gelenini edýär. We ilkinji okuwa bolan höwes hem kakasynyň goldawy bilen döräp başlaýar. Malala geljekki kärine doktor bolmak isleýärdi. Ýöne Malalaň kakasy oňa syýasatçy bolmaklygyny maslahat berýärdi we gijelerine gyzyny ýanynda oturdyp, syýasat barada köp zatlar gürrüň berer eken. Haçan iki müň nji ýylda Malalaň on ýaşynda wagty ýurtda käbir garaşylmadyk ýagdaýlar ýüze çykýar. Döwlete garşy çykýan talybanlar bütin ýurduň çägini eýeläp, şol sanda Swaç ülgesine hem gelip ýetipdi. Olar gyz çagalaryň okuwa gitmezligini, şol sanda tans etmekligi, telewizor görmekligi gadagan etýärdiler. Bu bolýan zatlar şol ýerlerde ýaşaýanlaryň köpüsiniň özlerini heläklemegine hem getiripdi. Iki müň sekizinji ýylyň ahyryna çenli talybanlar dört ýüz sany ýerli okuw mekdeplerini ýumrup, ýok edip çykýarlar. Malala bu bolýan zatlara gaterbet jany ýanýar we ol näme üçin Talybanlar biziň ylym-bilim almaklyk boýunça hukumymyzy elimizden aljak bolýarlar diýip bir gezek telewizorda hem gürläp çykyş edýär. Iki müň dokuzynjy ýylda ol Angliýanyň BBC News atly täzelikleri köpçülige ýetirýän habar beriş edarasyna özüniň kimdigini belli etmän, urdu dilinde özüniň saýtyny, ýagny blogyny açyp ýöredip başlaýar. Ol onuň adyna Gul Makaý diýip goýup, Swat jülgesindäki durmuşy, gündelik bolýan zatlary, talybanlaryň nähili ýowuzdyklaryny, nähili köseýändiklerini we okuwa gitmekli hem gadagan edendiklerini ýazyp, blogynda gürrüň berýärdi. Malalaň blogunda ýazan ilkinji gündeligi haçan-da, ol on ýedi ýaşynda wagty köpçülige ýetirilýär. Ol onda talybanlar sebäpli okuwa gitmeklik hem gorkýandygyny beýan etýär. Iki müň dokuzynjy ýylyň bäşinji maýynda Pakistan döwleti bilen talybanlaryň arasynda ilkinji çaknyşyk bolýar. Şonda urşuň töwereklerinde ýaşaýan adamlar wagtlaýynça öz öýlerinden göçürilip başga ýere ugradylýarlar. Bu zatlaryň bolýan wagtlary Malala ýene-de özüniň Talybanlara garşylygyny, okuwa gitmek isleýändigini mediada we köpçülik ýerlerinde närazylygyny bildirip başlaýar. Indiki üç ýylyň içinde onuň sesi hasam uzaklara eşidilip, tutuş ýurduň içine belli bolýar. Malalaň kakasy hem ony goldap, gyz çagalara mekdepleriniň açylyp berilmegini, okuw okadylmagyny talap edip başlap oňa goşulýar. Malalaň bu etýän hereketleri üçin iki müň on birinji ýylda oňa Halkara çagalaryň parahatçylyk baýragyny berip sylaglaýarlar we şol ýyl ýene-de oňa Pakistanyň milli ýaşlarynyň parahatçylyk baýragy bilen hem sylaglanýar. We indi geleliň soňky bolan wakalara. Iki müň on ikinji ýylyň dokuzynjy oktýabrynda Malala we onuň synpdaşlary awtobusda okuwdan öýlerine gaýdyp gelýärkäler, Iki sany Talybanyň toparyndan bolan adamlar awtobusy saklap, Malala kim bolmaly diýip sorap, ony bilip, tüpeň bilen ony üç gezek atýarlar. Olaryň atan oklary Malalaň kellesiniň çep gapdalyndan girýär we egninde saklanyp galýar. Malala gaty ýaralanýar. Ony şol gün Pakistanyň Peşawar diýen ýerinde ýerleşýän harby hassahanasyna alyp gitýärler. Dört gün soňra bolsa, oňa has gowy seretmeklik üçin Angliýa alyp gitýärler. Malala ol ýerde näçe wagtlap komada özüni bilmän ýetýär. Onuň beýnsine kän zeper ýetmändir-de, ýöne ýüzüniň çep gapdalyna paraliž urup, käbir ýerlerini düzetmeli bolup, ony näçe sapar operatsiýa etýärler. Iki müň on üçünji ýylyň mart aýynda Näçe wagt bejergiden soň, Malala gowulaşyp özüne gelip başlaýar we ol Angliýanyň Birmingham diýen ýerindäki okuwa hem gatnap başlaýar. Malalaň ýaşan durmuşy baradaky wakalary indi ýuwaş-ýuwaşdan dünýä ýüz eşidýär. Ony iki müň on üçünji ýylyň on ikinji iýulynda, ýagny on alty ýaş doglan gününde Malalany Amerikada ýerleşýän Birleşen Milletler Guramasyna çagyrýarlar. we ol ýerde oňa çykyş etdirýärler. Şondan bir ýyl soňra Malala özüniň durmuşyny gürrüň berýän ilkinji kitabyny ýazýar. Ol kitabyň ady Men Malala, bilim üçin çykyş eden we Talyban tarapyndan atylan gyz atly kitabydyr. Ondan soňra iki müň on üçünji ýylyň onunjy oktýabrynda Ýewropa parlamenti tarapyndan Malala pikir azatlygy bilen eden işi üçin abraýly Saharow baýragyny gowşurýarlar. Soňra iki müň on dördünji ýylda Malala kakasy bilen bilelikde Malala fondyny, ýagny gaznasyny döretýär. Soňra ol Iordaniýa gidip, Siriýadan gaçyp gaýdan bosgaklar bilen görüşýär. Soňra Afrikada ýerleşýän Keniýa döwletine baryp, ýaşajyk gyz okuwçylar bilen söhbetdeş bolýar. We iň soňunda on ýedi ýaşda bolan gününde ýene-de Afrikada ýerleşýän Nigeriýa döwletine gidýär. Ol ýerdäki gyz çaga bilen görşüp we olara elinden geldigi-nden okamaklary üçin pul kömegini edip gaýtýar. Iki müň on dördünji ýylyň oktýabr aýynda Malala we Hindistanda çagalaryň hukuklaryny goramaklyk boýunça köp sanly hereketler eden Kailash Satyarti atly adam bilelikde dünýä belli Nobel parahatçylyk baýragynyň eýesi bolýarlar. On ýedi ýaşyna garamazdan Malala şeýle uly işleri edip, dünýä ýüzi boýunça iň ýaş Nobel baýragyny gazanan ynsandyr. Haçanda ol bu baýragy alanda şeýle gürrüň berýär, Bu baýrak diňe meň üçin däl, bu, bilim almak isleýän, ýöne ýatdan çykarylan çagalar üçin. Bu gorkmakdan ýaňa parahatçylyk isleýän we ýene-de bir zatlaryň üýtgemegini isleýän ýöne sessiz galan çagalar üçin diýip aýtýar. Şu wagtlar Malala fondy ullakan gurama öwrülip, bu gurama käbir ýurtlarda gyz çagalaryň bilim almaklygyna garşy çykýan döwletlere närazylyk bildirilip, ol çagalar üçin olaryň bilim almaklary üçin kömek etýän guramadyr. Indi geleliň Malalaň soňky ýagdaýlaryna. Pakistan döwleti Malalaň beýdip ýörmesine ters düşünip, ony we onuň maşgalasyny watanyna dönük, içal diýip ykrar etýärler. We Malalaň çykaran ilkinji kitabyna garşylyk görkezip, Men Malala däl atly kitabyny çykarýarlar. We onda her bir Pakistandaky raýatlary, çagalary Malala meňzemezlikleri üçin, öz watanyna wepaly bolmaklary üçin çagyryş hökmünde Ony hemme mekdeplerde gollanma hökmünde ulandyrýan ekenler. We şonuň üçin hem Malala we onuň maşgalasyna Angliýada we Kanadada ýaşamaklary üçin raýatlyk hukugyny berýärler. Ondan soňra Malalaň eden işlerini sanasak, 2019-njy ýylda Malala ýene-de bir kitap ýazýar. Onuň ady Biz göçürilen, gaçgaklaryň ýaşaýşy baradaky hakyky bolan wakalar atly kitabydyr. Iki müň on bäşinji ýylda onuň He Named Me Malala, türkmençe, Ol meni Malala diýip atlandyrdy atly Netflix-iň dokumental filmi çykýar. Iki müň ýigriminji ýylyň otuz birinji ýanwarynda Hindistanda Gul Makai atly Malalaň tutuş durmuşyny görkezýän film çykarylýar. Bäş ýyl Malala Angliýanyň dünýä belli Oksford uniwersitetini tamamlap, şu wagtky bolýan covid on dokuz sebäpli wagtlaýynça işe başlaman, dynç alýandygyny, kitap okaýandygyny we Netflix kompaniýasy bilen ýene-de bir zatlar döretjek bolýandygyny käbir söhbetdeşliklerinde belläp geçýär. Şeýlelikde wideomyzyň soňuna geldik, häzirlikçe hoş sag boluň!